Fel gallwch chi ddychmygu, dydy'r tywydd gwlyb 'ma a'r llifogydd fel sy'n yr afon heddiw yn amharu fawr iawn ar bleser y pysgotwr. Ond mae 'na bysgotwyr a physgotwyr, yn does 'na? A mae sgiliau nhw yn amrywio o un i'r llall. Un sy'n hyfforddi bobl sut i bysgota ydy Lletyb Gruffydd, cyn ddeintydd, o Aberystwyth, sydd bellach wedi ymgartrefu yng Ngharnedd y Gors, Glan Dyfi. Nawr, mae Illtud yn gadeirydd Cymdeithas Pysgota yr APGAI, sef Cymdeithas Broffesiynol Hyfforddwyr Pysgota. Daliodd Illtud i bysgodi'n cyntaf yn bedair oed yng Nghwmeinion, A does am diwrnod mynd heibio, meddai fo, na dydy o lawr wrth yr afon.
Agor y drws, dyma ni. Mae hwn fel ogof Aladdin neu bocs Pandora i fi gweld yr holl offer yma. Wel,
dwi'n cadw'r gwylenni yn llaw fy nhw a'r gwylenni dwylaw, ochr hyn. Siwr iawn, nawr...
Ac wrth gwrs, mae yna waniaeth. Mae, mae gyda ni ddoi neu dri mae allan fan hyn. Ie. Yeah. A mae gennym ni rhywbeth reit hanesyddol i ddechrau fan hyn, oes e? Bwysig dros ben, ac yeah.
dyna'r wialen blien gyntaf ges i erioed. Uh, split cane maen nhw'n galw fe. A dyma oedd y gwylenni nôl yn y 50au, 60au, cyn hynny hefyd. A maen nhw'n wneud hwn wrth, wrth roi chwech neu wyth darn o, o bren at ei gilydd, yeah, yeah. cen at ei gilydd. Gallwch chi brynu nhw heddiw, ond maen nhw'n ddrud ofnadw. Mae, mae, gwelem fel hyn heddiw yn costi rhwle rhwng 500 a 2000 o bunnoedd. Waw! Odi.
A beth arall sy gyda ni fan hyn te? Wel, mae gyda ni, yym, yy, 'da ni fe- n- fewn i'r carbon fibre nawr, dyma'r gweleni, yy, heddiw, yndyfe? Ie. Hon yn wialen dwylaw. A ma' hwnna i i bysgota am eogied a pethe mewn afonydd mawr. 'Na fo. A pysgod mawr wrth gwrs. A pysgod mawr, y pysgod mawr, ie. A beth 'di hanes hon te? O, nawr te, wel o'ch chi'n gweld, os o'ch chi'n gallu gweld gyda hon, ma' ma' ma' saeth wedi sgwennu arni. Oes. Dyna'r pwyse'r lein sy'n mynd i weithio'r wialen 'ma. Nawr, ma', bydde hon yn addas i bysgota siwyn, neu bysgota brithyll ar lyn. M-hm. Mae'n naw troedfedd, chwech modfedd,

Da fach gen. Mae Illtyd yn arbenigwr yn ei faes, a dydy o'n syndod a dweud y gwir i fod wedi llunio llun pwrpasol i hyfforddi pysgota a ffluen yn ei ardd. Da chi'n byw mewn lle delfrydol fel hyn, mae'r afon gennych chi, mae tren yn pasio mynyddoedd, a da chi wedi gwneud llun pwrpasol ar gyfer dysgu castio fan hyn? Odw, dwi wedi neud llun fan hyn. Oedd e'n ddarn gwlyb o dir ta beth. Ie. A felly be naethon ni oedd symud y pridd o fewn fan'na fan hyn. Ie. Ail blannu hwn gyda glaswellt wrth gwrs i wahanu fe o'r gors 'na. Ag wrth gwrs yy dy- ma' 'dyn ni wedi roid pibe fewn. i fynd ar drwy'r ffordd. A chi'n gwybod, y castio ynde, o ran pysgota pluen, y castio sy'n gwneud i fi feddwl, o, mae hwn yn anodd. Pa mor wir ydy hynny? Wel, ma- ma- chimod, ma- ma' fe ddim yn anodd. D- dyna'r peth cynta. Reit. A- a- fi'n credu mai'r gwir yw, ma- ma' rhaid cymharu fe gyda pethe eryll. Chimod, yn America, ma' nhw'n, ma' nhw'n meddwl dim ambiti mynd i weld yy yy rhywun i i gael hyfforddiant. M-hm. Ond yn y y yng Nghymru fach, neu yn yn y wlad yma. Ie. Yn Lloegr hefyd. Ie. Yy ma' 'na dueddiad i bobl feddwl gallen nhw fynd i bysgota heb. Ie.
Felly y cam cynta mae'n debyg, fysa chi'n dangos y cast delfrydol i ddechrau? Bydda i'n dangos yy dim ond dou gast sydd. 'Na fe. Un beth ma' nhw'n galw'r roll cast a un

Mae gwneud llai yn gallu cyflawni mwy. Rwan mae Illtud wedi teithio lawer dramor gan gynnig hyfforddiant i bysgotwyr ar rai o afonydd enwoca'r byd, ym Mhatagonia a Rwsia, ond y Ddyfi di'r afon ar garreg i ddrws.
Wel Illtud, sut gyflwr sy ar y Ddyfi heddiw ma de? Wel, mae Tipyn o, o, o liw ar y dŵr, dyn ni wedi cael llifogydd nawr, yeah. y dwy noswaith o, o law trwm. So mae'r afon heddi, mae yna lif o beth i bron i, i bedair trodfedd o ddŵr yn di. Ie, yeah, mae'n iani.
A right. chybod, da ni ar dir amaethyddol o fan hyn. Ydy amaethyddiaeth dylanwadu ar gyflwr yr bysgodfa fel hon? O, di, wrth gwrs bod e. Chybod, dros y blynyddoedd, uh, fe gollon ni'r um, y cymorthdal am um, am galch nôl yn 1976. Mm -hmm. Cyn hynny, oedd bob ffarmwr yn calchu ac oedd bob ffarmwr wrth gwrs yn cadw gwair. Wel heddiw, sylwer yw popeth heddiw. Yeah. So wrth gwrs, dyn ni'n cynnyrchu llawer mwy. Yeah. Mae'r ffermwyr yn gweithio llawer iawn yn galetach. Yeah. Uh, maen nhw'n goffo gweithio llawer iawn yn galetach. Maen nhw'n cadw llawer mwy o, o, o stoc. Yeah. Uh, a felly wrth gwrs, mae wedi newid ansawdd y dŵr i ryw raddau. Ac os wrth gwrs, pan maen nhw'n arfer calchu uh, yn reoledd, mm -hmm. wrth gwrs oedd, oedd, oedd, oedd y dŵr yn troi'n alkaline i ryw raddau pa mor llif. Na fe. Heddiw nawr mae fe'n tueddu troi yn lawer mwy asid nag oedd e. A, a siw mae'n cael ei ystyried uh, dyddi yma ta, o ran ansawdd y pysgod? Mae'r mae, mae pysgod gymryd o faint ag unrhyw fan ym Mhrydain. Wow. Uh, mae pysgod mawr yn yr afon yma. Mae'r bob blwyddyn mae yna rai bach iawn, mm. ond bysgod falle 20 pwys o sy'n yn rhedeg yr afon yma. Caled iawn i dala, mm. dwi beth wedi cael un. Dwi wedi cael dau bysgodyn uh, rhyw bwys yn bring o'r ugen. Mm -hmm. O, i ddweud y gwir, un, dim ond jyst yn brin o'r ugain, ond fi byth wedi dala un ugain pwys yn y wlad yma. Dwi wedi dala nhw'n Patagonia, ond dim yn y wlad yma. uh, ond bydden ni'n hoffi meddwl bydden ni'n gallu. Chi'n gwybod, ydych chi wedi teithio'r byd yn pysgota, ond yn y diwedd, swn i'n gofyn i chi pa un sy'n ora, yr holl deithio yma, dal pysgod mawr i ffwrdd yn rhywle, neu pysgota'r afon leol. Pa un sy'n ora gennych chi? Mae gyda fi uh, dimlad Cryf iawn am yr afon yma, fi'n caru'r afon. A fi'n gobeithio, a bod fi'n cael iechyd, bysgotau'r afon yma am lawer o flynyddoedd yr agor. Ond dwi'n weddol ffyddiog mae'r pysgodi'n diwetha ddalai. Fel dda fi.